Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki wideomyzda siz bilen AutoCAD-iň Fillet buýrugyny göreris, Modify menýusyndan. Şu ýerde görýän görnüşimiz. Indiki wideomyzda hem chamfer from bilen görüris. Ýaly dowam ederis. Şu ýerden bir sany rektangle çyzdym. Islendik nokada basyp dowam etdim. Şeýleräk ölçegi çili gerekdiler. Men şuňa tas dogrusy rekt filtr bize kömegi şul. Islendik bir iki nokadyň arasyna ikisine hem degjek görnüşde şu circle-larda, ark-larda hem aýtşyna ýaly tangent görnüşde ikisine-de degip geçýän ýaý çyzmak isleýäs. Şolar ýaly ýagdaýlarda biz ulanyp bilýäs. Gysga ýoly F, Enter. Isleseňiz şu ýerden klikläp hem basyp bilýäňiz. Soň şu ýerde Undo, Polyline, Radius, Trim we Multiple ýaly aşak funksiýalary bar. Şolardan men radius bermek isleýän. Esasan radius berilýär fieldlerde. Re-enter diýdim. Meselem, 15-lik bir Her burçuma şu burçlara radius bermek isleýän ýa-da ýigrimi bermek isleýän ýigrimi enter diýdim. Geldim şu nokat şu çyzgyny saýladym we şu çyzgyny saýladym. Soň ýene enter diýdim. Şu çyzgyny saýladym, şu çyzgyny saýladym. Şular ýaly saýlap dowam etdim. Şu ýerde maňa şular ýaly bir kynçylyk döretdi. Meniň döretýän radiusym Has uly bolýa, meselem, ýigrimlik radius şu ýeri üçin şu burça ýigrimlik berjek bolsam, meselem, radiusyň, has dogrusy, ýaýyň gutarýan ýeri şu ýerik gelip biler. Şular ýaly ýagdaýlarda men radiusyny kiçeltmeli bolýan ýa-da çyzgymyň ölçegini üýtgetmeli bolýan. Isleýşiňize görä özüňiz berlen ölçeglere görä hereket edip bilýäňiz. Geldim. Bereketi bolsun. Eger men şular ýalak zat etmek istesem, ýene bir rektangl diýdim. Men her burça radius bermek islämok. Men her bir sany dört burçluk boljak bolsa, şoň dört tarapyna da bir gezekde radius bermek isleýän diýmek dakmy? Şular ýaly ýagdaýda näme edip bilýär? F enter diýdim, filtre girdim. R enter diýdim. Meselem, onluk bir radius bermek isleýän. Enter diýdim we şu ýerde polyline buýrugy bar. Gysga ýoly P. P enter diýen ýagdaýymda gelip men şu çyzga degen ýagdaýymda şular ýaly görnüşde dört tarapyny hem birlikde sazlaýar. Aslynda başga Aşaky funksiýalaryny görkezmek islemek sebäbi artykmaç çykýan ulanmaýan funksiýalarymyz bilen sizi hem garyşdyrasym gelenok. Ýöne başda rektangly düşündiren wagtym size şeýleräk ýene bir filtly rektangly çyzma görnüşini görkezipdim. REC enter diýdim. Şu ýerden F enter diýdim. Şu ýerde aşaky funksiýalary görýäňiz rektanglyň. Se Enter diýip, meselem, on bäş Enter diýen ýagdaýymda her burçy on bäşlik pilotly etmeliň Rectangle Se Enter on bäş Enter Şular ýaly görnüşde filet filetly Rectangle çyzyp bilýäňiz. Görşüňiz ýaly. Başga Filip diňe burçlara däl, iki çyzgy arasyna hem berilip bilinýär. Meselem, şu ýerden circle diýdim, şeýleräk bir circle çyzdym, ýene enter diýdim. Ikisiniň merkeziniň bir bolmasyny isleýär. Şu ýerden hem has ulurak bir e, field berdim. E, meselem şu ýerde men enter diýdim. We şuň arasyna bir ýaý çyzmak isleýän, filk bermek isleýän. Şu ýerde men re enter diýip, meselem, näçelik diýeýin, kyrk bäş diýeýin. Şu iki çyzgyny saýlan ýagdaýymda, circle saýlan ýagdaýymda şularyň arasyna bir Filt berýär. Öňem aýdyşym ýaly, birki çözekden bärde aýtýan indi. Şol bir bir funksiýany, hasyl bir buýrugy ulananyňyzdan soň, täzeden ýene Enter-e basan ýagdaýyňyzda, ýene şol buýruga girýändir, ýadyňyzdan çykarmaň, yzygiderli ulanjak bolan ýagdaýyňyzda. We şu ýerde Filt-de hem görşüňiz ýaly, ölçeglerini hem ýadynda saklaýar. Meselem, gelip men. Şu iki ara de mausym bilen kliklan ýadaýmyzda, şular ýaly, edil şu çyzgyň radiusy bilen şu çyzgyň radiusy bir. Her gezek radius berip durmakdan bir gezekde berýäs we ýadynda saklaýar AutoCAD. Trim buýrugyny hem biz görüpdik, TR, Enter, Enter diýdim. Şul aralary. Ýapmak isleýän, deletelämek isleýän trimledim. Meselem, şular ýaly. Ölçeglerini biraz hem üýtgedip, meselem, tennis raketiniň çyzgysyny şular ýaly çykaryp bilýän, meselem. Başga Başga biz şu ýerden line diýdim. Orta modum açyk. Şular ýaly bir line çyzdym. Ýene enter diýdim. Şundan bir koddan başlamak isleýän şeýleräk bir zat sakladym. Bir-biri bilen şowur uzaklykda, şowur e, deň. Nokatdan başlap şol bir deň nokatda gutarýan iki sany bir çyzgy çyzdym. Men şularyň arasyna-da tangent bir filet atyp bilýän aslynda radius. Fe enter diýdim. Şu nokaty saýladym. Soň ýene gelip şu nokaty saýlan ýagdaýymyzda ikisine hem tangent tangent Bir ýaý düşürdi. Enter diýip ýene şol bir işi gaýtaladyp bilýän. Şular ýaly görnüşde. Meselem şeýleräk bir kapsula görnüşi emele geldi. Meselem mehaniki inženerçilikde has köp ulanylýandyr tehniki çyzgylarda pilotlar ýa-da şular ýaly görnüşler. Başda hem aýtşym ýaly, meselem, islendik bir dizaýn edilen wagty, çyzgy çyzylan wagty burçly gyralardan şular ýaly öwrümli gyralar has gowy bolýar. Meselem, döwülmesi has kyn ýa-da birine zyýan ýetirmesi, birini ýaralama riski düşük. Şular ýaly ýerlerde bize gaty gerekli bolýar fillet. Fillet buýrugy şeýleräk. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hemmäňize hoş sag boluň!